Eccellenza, isem il-Kumitat Festi Nazzjonali u dan Festival Zmanika u l-Akkademja tal-Malti nirringrazzjaw tal-li oġbok il-ħana unek il-Palazz ta' Sant'Antonio biex fostin qabel nikkommemoraw din il-poeta nazzjonali. Sinjuri, din is-sena ħsibna illi nagħmlu serata xi ftit differenti mis-soltu. Ġiena l-ħsieb illi nintervistaw lil Duncan innifsu. U l-poeta aċċetta li minn Lilin jingħaqad magħna. Nagħtuk merħba, Monsinjur. Tassew inħossuna onorati li lqajt din l-istedina tagħna biex tkun fostna hawnhekk illum. Għandna ħafna mistoqsijiet x'nistaqsuk. Imma fil-ħin limitati li għandna, l-istqarrija se jkolli nkun selettiv. Però qabel xejn, kif inhi? Inħossni tajjeb ħafna u niżżik ħajr tal-istedina imma qabel nibdew nixtieq jien ukoll inrodd ħajr lill-Eċċellenza Tagħha illi għoġobha tospitana hawn illum f'dan il-palazz Tassew sabiħ, mimli storja, li jkolli ngħid ifakkarni f'Mikiel Anton Vassalli, għaliex wara li arrestawh kienu ġabuh proprju hawnhekk biex jiġi interrogat minn Alexander Ball qabel ma eżiljawh għal għomru. Dun Karmu, permettili nsejjaħlek hekk, għax hekk tgħallimna nsejħulek matul dawn is-snin kollha, għadek kemm semmejt lil Vassalli. Fi żmienek kien personaġġ mgħobbi bil-preġudizzji u s-suspetti. M'inti ma ddejaqt xejn tikteb wieħed mill-isbaħ sunetti tiegħek, iddedikajtu lilu, insomma, lil dik il-għadwa Vasari. Tabilħaqq, tabilħaqq.
Imma taf xejn li qabel ma ktibt dak is-sunett, Bdejt nittraduċi I Sepolkri ta' Ugo Foscolo u ddedikajt dik it-traduzzjoni lil Vassalli f'għeluq il-mitt sena minn mewtu. Imqar dik, kienet pubblikazzjoni perikoluża għalija għax Vassalli baqa' persuna kontroversjali sa żmieni u saħansitra anke wara mewti.

taħdita fuq il-poeżija Maltija. Fissirtilkom li għażilt li naqleb is-sepolkri bil-Malti, l-oqbra, għax hi waħda mill-isbaħ u mill-aqwa poeżiji li għandha l-letteratura Taljana. Kont ġbajt nisma' kliem ta' tmaqdir fuq l-ilsien Malti li xi wħud jew għax b'injoranza jew għax imħajrin minn xi tama qarrieqa kienu jtennu u jxandru fil-bliet u xi drabi fl-irħula, fit-triqat, fil-ħwienet u saħansitra fil-gazzetti. Għalhekk jien xtaqt b'qalbi kollha u bis-saħħa ta' fehmti kollha nuri lil ħuti l-Maltin li l-ilsien Malti li kien x'kienu l-ilsien tagħna, jista' jnissel u jrabbi minnu nnifsu dawk ix-xejriet kollha karatteristiċi li jinsabu f'ilsien letterarju. Ma bad inti fl-istess sena, fl-1933, xandart ukoll is-sunett Għal Dun Mikiel Xerri. Dawn iż-żewġ personaġġi importanti fl-istorja ta' niesna, fl-istorja ta' pajjiżna, Fil-verità kienu prattikament l-ewwa ta' xulxin, wieħed magħruf bħala Jacobin, Ġakbi, li ieħor kien jikkonfoffa kontra l-Franċiżi. Ma taħsibx li għandek kunflitt storiku hawnhekk? Kienet ħaġa xierqa, anzi ħassejtni fid-dmir li nfakkarhom it-tnejn li huma. Vassalli patrijott sfortunat. Stinka u ħadem għomru kollu biex ġensna jikseb id-dinjità tiegħu, imma xortih kienet ħażina wisq. Bellu kien tqil wisq u l-Knisja ma ħafritlux talli sab refuġju fil-Protestanti. Minn naħa l-oħra wieħed jifhem l-ideal ta' Dun Mikiel li ried jifdi lil Malta mill-Franċiżi. Għalija, ara, it-tnejn li huma patrijotti minn għeruqhom, kemm Vassalli kif ukoll Dun Mikiel Xerri. It-tnejn spiċċaw ħażin mill-oppressuri tagħna, wieħed spiċċa tturufnat u l-ieħor iffuċillat. It-tnejn kellhom viżjoni għall-poplu Malti li kapaċi jfendi għal rasu u li jikseb jeddijietu daqs ġnus oħra. Jekk tridu taqraw il-Magna Carta tagħna bħala Ġen Saliħ, din tinsab fid-daħla tal-Lexicon ta' Vassalli, il-famuż Discorso Preliminare.
Għal Dun Mikiel Scerri, Kont għadni nista' ngħid ċkejken ta' rbija meta ktieb il-ġrajjiet ħabbibni miegħek. Għax fik għaġbitni l-ħila barranija u l-kelma sħiħa bħall-għeruq tad-driegħek. Iżda kif ġejt fuq l-għatba ta' rġulija u xtaqt inbus lil dak li qatt m'għadd miegħek? U fittixt, imma l-xejn, fuq l-art Maltija, ħaġra li turi fejn hu l-qabar tiegħek! Jien rexxt u bkejt, għax rajt kemm kienet xħiħa miegħek din l-art li int ħabbejt fis-sewwa, bi mħabba safja u bla nuqqas, sabiħa. Għax tajfitna b'għemilek sfat mirquma, U għall-qawwa li wrejt quddiem l-għedewwa, Kienu jitkabbru bik Atene u Ruma.
Fittixt, imma għal xejn fuq l-art Maltija ħaġra li turi fejn hu l-qabar tiegħek. Tassew kurjuża, hux? L-ikbar eroj tagħna lanqas nafu biss fejn jinsabu midfuna. Vassalli, Dun Mikiel Scerri, Manwel Dimech? Iviva, għal qalbi tassew is-sunetti li ddedikajt lil missier lil sien Malti, kif ukoll lil Dun Mikiel Scerri. Eh, Dun Karl, għajna ngħarrfuk, għajna nsejħulek l-poeta nazzjonali, Taħseb li għadu joqgħod lok dan it-titlu? Kien Lore Ropa li sejjaħli hekk għall-ewwel darba, f'artiklu li kiteb fir-rivista La Grande Revue stampata f'Tunis, wara li qara l-poeżija tiegħi L-Għanja tar-Rebħa u qalibha għall-Franċiż. Ara, sakemm tibqgħu temmnu li l-qofol tal-identità tagħna jinsab fl-ilsien Malti, u għandna nħarsuh bħala parti mill-wirt nazzjonali tagħna, naħseb li t-titlu tiegħi bħala poeta nazzjonali eħe jibqa' jagħmel sens. Huwa wirt li jeħtieġ li nħarsuh billi ngħadduh lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Ma naħsibx li dan it-titlu ngħatali għax ktibt l-Innu Malti jew għas-sunetti li għadna kemm semmejna li jfakkru ż-żewġ eroj kbar ta' pajjiżna. Hemm ukoll poeżiji li bihom jien iċċelebrajt l-eroj anonimi, kif insibu fil-versi li jiffurmaw L-Għanja tar-Rebħa u fis-sunett Lil Malta, li fih issublimajt lil Malta bħala, hekk, bħala omm li minkejja ċ-ċokon tagħha nilmaħ fiha ħwejjeġ, nilmaħ fiha ħwejjeġ kbar.

Duncan, tajjeb ħafna li smajna dan is-sunett li inti fih issellem kemm lill-ġara tagħna, l-omm tal-poeżija, referenza ċara għall-Italja, u wkoll fit-tieni strofa ssellem lis-sultana ta' qalb kbira u omm maqlija, ovvjament, l-Ingilterra. Fix-xogħlijiet tiegħek donnu hemm dan il-kompromess bejn dawn iż-żewġ setgħat kbar li ħakuma, le? Ekku, ekku, ekku.
F'dawn il-versi hemm moħbija l-kurrenti opposti li ħolqu l-kwistjoni tal-lingwa li ħraxet sew fis-snin tletin tas-seklu għoxrin. Fis-sunett tiegħi nipprova nilħaq kompromess billi fuq naħa nuri r-rispett lejn il-ħakma kolonjali għaliex Minkejja t-talba għal jeddijiet kostituzzjonali akbar u għall-awtonomija politika, din irnexxilha żżomm l-ordni, trotti s-sigurtà u anke tirbaħ is-simpatija ta' ħafna nies. Fuq in-naħa l-oħra, din il-poeżija tesprimi bil-qawwa l-konvinzjoni li Malta hi nazzjon għalih, mogħni b'identità waħdanija, li għandu jissokta miexi fi triqtu lejn l-indipendenza. Nittama li suwejt biex rawwimt sens ta' prudenza u għaqal u fl-istess ħin nqawwi l-fiduċja fil-poplu Malti. Fi żmieni niesna kellhom karattru tassew tipiku. Kienu kburin bl-identità tagħna u ospitabbli u meqjus fl-imġiba mal-barranin. Eh, però għadek kemm semmejt l-Indipendenza. Din is-sena għadna kemm fakkarna s-sittin sena mill-Indipendenza u fi ftit ġimgħat aktar se nkunu qegħdin infakkru l-ħamsin anniversarju minn ta' Malta Repubblika. Kieku kont għadek fostna, kont titqanqal jew tispira ruħek biex tikteb poeżija li tikkommemora dawn il-kisbiet tant importanti għalina? Nemmen Illi fis-sunett li għadna kemm smajna lil Malta diġà hemm tweġiba għall-mistoqsija tiegħek. Għalkemm għandi numru ġmielu ta' poeżiji li jfakkru xi ġrajja partikolari marbuta mal-istorja ta' ġensna, huma tassew waħdiet il-poeżiji li fit-titlu tagħhom immarkajt data storika. Ara, fost dawn il-ftit insibu pereżempju l-innu 1921,

Fis-seba' ta' Ġunju 1919, dakinhar l-Assemblea kellha tiltaqa', folla kbira rrabjata nġabret il-belt, attakkat il-Palazz tal-Gvernatur, l-istamperija tal-gazzetta The Daily Malta Chronicle u l-bini tal-importaturi tal-qamħ. Is-suldati Ingliżi biex iżommu l-ordni sparaw, darbu u qatlu. Imma d-demm tal-vittmi ma xteritx għal xejn. Fl-ewwel ta' Novembru 1921 ġie inawgurat l-ewwel Parlament Malti. Dan kien l-isfond u dawn kienu l-kisbiet li lili qanqluni nikteb l-Innu 1921 lill-ħuti l-Maltin nhar l-għoti tal-Kostituzzjoni. Kienu żminijiet ta' bidliet u kisbiet kbar politiċi, kienu żminijiet ta' tama qawwija. Tinsiex ukoll li s-sena qabel, fl-1920, twaqqfet l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti u kont fost il-mexxejja tagħha sabiex jitfassal alfabett ġdid li ġie approvat u ppubblikat mill-Għaqda fl-istess sena Wara għexieren ta' snin, nimxu f'deżert ta' nuqqas ta' ftehim, piki bla bżonn, u taħwid ta' alfabetti differenti, u kulħadd, insomma, irid jgħid tiegħu. Imma domt ma xandajtu dan illum. Nammetti, nammetti, iva. U lil dawk is-sitt vittmi li ċarċru demmhom fis-sette Ġunju kien jixirqlhom l-isbaħ eleġija tiegħi. Imma tinsiex li jiena bħala saċerdot dejjem żammejt 'il bogħod mill-politika, li fi żmieni kienet tifred u ssaħħan l-irjus aktar mil-lum, eh. Dmiri kien li fejn hemm il-pika u l-firda niżra' l-għaqda b'missjoni nisranija. Tassew, kellhom jgħaddu tmintax-il sena sakemm fl-aħħar iddeċidejt li nippubblika dan l-innu fil-ħarġa ta' Il-Malti ta' Diċembru 1939. Bżajt li nintrabat ma' xi kulur politiku u tant hu hekk li xandartu f'rivista li hi maqtugħa mill-politka u tiċċirkola biss bejn ftit awturi. Tinsiex li l-preġudizzju kontra l-Malti kien fl-aqwa tiegħu. U fl-1934 saħansitra kont ġejt attakkat fil-gazzetta Malta minn PD talli kont qed nikteb il-poeżiji bil-Malti, eh! Saħansitra kienu jgħiruna li bil-Malti se nsiru Afrikani. Inti taħseb li kienet kumbinazzjoni li jien imbagħad weġibt lil Pio Donati bis-sunett lil ħabib tiegħi PD? Fl-istess ħarġa ta' El Malti fejn deher l-innu 1921 lil ħuti Maltin nhar l-għoti tal-Kostituzzjoni?

Dun Karm, f'dawk il-versi miżmura minnek, il-ġens Malti huwa mistieden biex jieħu ried f'idejh u fl-ewwel strofa hekk tħoss ix-xewqat illuministiċi ta' Vassalli u l-imrieżaq tax-xemx tax-xibka tal-imdawlin ta' Dimech. Qum mill-ħedla li f'qalbek mewtitlek ġens ta' ħila, ta' għaqal, ta' ġieħ. Poplu Malti, x-xemx telgħet, sejħitlek, aqta' triqtek lejn xefaq sabiħ. Imma aktar minn hekk, nixtieq niġbed l-attenzjoni għall-aħħar żewġ strofi li fihom inti tiġbor il-qofol tad-destin tal-Maltin taħt bandiera waħda li tgħaqqad lil kulħadd u tagħżel il-fjuri biex tesprimi l-kuluri nazzjonali tagħna. Ward u ġilju l-bandiera sabiħa illi s-sema ħatarlek fiż-żmien. Versi li mbagħad jidwu mill-ġdid fis-sunett li għadt il-bandiera Maltija, Hekk, bajda u ħamra biss irridek jiena. Allura Duncan, bħal min iżen ftit, taqbel illi lil George Grosz għandna nwarrbuh mill-bandiera tagħna? Hehehehe Huwa minnu wkoll li għandi s-sunett Lil Malta wara l-ġieħ tal George Grosz, li jiena kont ippubblikajtu fil-ġurnal Il-Berqa fil-21 t'April 1942. Ara, il-George Cross huwa t-tieni l-ogħla unur li jingħata mir-Renju Unit għall-qlubija fil-preżenza tal-għadu. Tajjeb ngħidu li dan il-ġieħ jingħata individwalment u rari tassew, anzi qatt ma ngħata lil poplu ta' pajjiż sħiħ. Allura huwa tabilħaqq unur mistħoqq. Tinsewx li matul il-Blitz il-forzi Nażisti u Faxxisti radmuna bil-bombi. Hitler ried jiknisna minn fuq il-mappa tal-Mediterran. Huwa fatt li matul it-Tieni Gwerra Dinjija l-aktar li niżlu bombi kien fuqna l-Maltin.
Lil Malta, wara elfejn attakk mill-ajru. Dejjem rajtek sabiħa, O Malta tiegħi. Fil-libsa mżewqa li int ħdimt mas-snin. Libsa li taf is-sengħa f'bosta friegħi. Minsuġa b'ħajt l-imħabba u t-twemmin. U jien, poeta, O kemm għannaqtek miegħi. Kemm bgħus qiegħedtlek fuq ħaddejk ħelwin. Kemm ħaddimt ħsiebi u qalbi u d-dgħif ta' driegħi. Biex ma narakx f'idejn il-barranin. Issa l-libsa, jaħasra, m'għadhiex sħiħa. Għadu bla qalb li ma rebħekx bil-ħarta, infexx fil-libsa u ċarratilek sewwa. Ma jien ma rajtek qatt bħal-lum sabiħa, O Malta tiegħi, għax mil-libsa mċarrta stajt nara 'l sidrek u l-għeruq ta' ġewwa.
Tinsewx li t-Tieni Gwerra Dinjija kienet l-akbar u l-agħar kunflitt vjolenti fl-istorja tal-umanità, li kaxkret fl-oqbra ħmistax-il miljun suldat u 38 miljun ruħ oħra ċivili, eh? Naħseb dak is-salib għandu jibqa' jfakkarna f'dan il-martirju għal-libertà mid-dittatura. Għandu jibqa' parti mill-bandiera tagħna. Jien li għext u ġarrabt is-snin tal-gwerra nħoss u jidhirli li dan is-salib għandu jibqa' tifkira ta' dawk li ġew sagrifikati fuq l-artal tal-libertà. Billi jitneħħa biex mingħalina nwarrbu kull ħjiel ta' kolonjaliżmu nkunu qed nitqarrqu xi ftit. U kliemi kien profetiku mqar fl-istess sunett tal-George Cross. Isimgħu x'tarruk kliem istess fil-fissa stent.
Lil Malta wara l-ġieħ tal-George Cross. Maħbuba Malta tiegħi, meta jiena nifli l-ġrajjiet li għaddejt minnhom int u nara f'kull tiġrib kemm sfaw qalbiena uliedek u bil-ġieħ kemm iżżejjint, toħroġ għajta minn qalbi, Alla tal-ħniena! Kemm ħabbejt għal din l-art, għax jien emmint dejjem li saħħtek mill-mislub li fdiena, mislub li int għaraft, ħabbejt, kennint. Malta rebbieħa, itenna, iżda fruħ ġensek, tħallix tibred dik l-emna u dik l-imħabba li fil-qalil ta' ħajtek kienu wensek. Għaliex nibża' li l-kelma tal-foħrija titbiddel f'oħra li kull ġmiel ittabba'? Jekk trid tibqa' rebbieħa, ibqa' Maltija.
U jekk ġensna jrid li ruħna tibqa' Maltija, m'għandux iwarrab l-eżeż ħaġa li torbtu ma' din l-art. Għalhekk kliemi jibqa' jgħodd sal-ġurnata tal-lum, jekk mhux aktar. Għaliex nibża' li l-kelma tal-foħrija titbiddel f'oħra li kull ġmiel ittabba' jekk trid tibqa' rebbieħa? Ibqa' Maltija! Hawnhekk żgur li qed tirreferi għall-ilsien Malti. Qed nirreferi għall-ilsien Malti u għal dak kollu li bih aħna nagħrfu lilna nfusna u lil artna. Malta ta' żmieni tant inbidlet li llum bilkemm għadni nagħrafha. M'iniex nirreferi biss għall-iżvilupp sfrenat li għamel sfreġju sħiħ lill-pajsaġġ Malti. Fit-triq tiela hawnhekk rajt dehriet li qatt ma bsart li se narhom, la f'għomri u lanqas wara mewti. Jidher ċar li r-rgħiba issa rabbiet għeruq ħoxnin u l-identità tagħna ċċajpret u qed titmermer xi ftit. Tassew saret ħafna ħidma u qed tagħmlu mill-aħjar biex issalvaw u tirrestawraw ġojjel li ta' arkitettura, pittura, skultura, u sewwa tagħmlu, trawmu kuxjenza u Alla ħares ma jsirx hekk, imma hemm ħafna aktar xi jsir. U lsien jeħtieġ attenzjoni speċjali, l-aktar fost uliedna, li nġarru mal-mewġa tal-globalizzazzjoni u kulma jmur jippreferu jitkellmu bl-Ingliż bejniethom u ma' qrabathom. Hemm sfidi kbar fl-iskejjel u jkolli nistqarr magħkom li l-kwistjoni tal-lingwa għadha tkaxkar sal-lum. Tassew li fil-Kostituzzjoni tagħna għandna mniżżel lill-Malti u l-ilsien uffiċjali u nazzjonali imma fil-verità, kemm qed inħarsuh u nħaddmuh fl-oqsma kollha tal-ħajja biex ma jkomplix jiddennes b'ħafna kliem mhux meħtieġ mill-Ingliż? Agħar minn hekk, it-tessut sħiħ ta' lsienna ċċarrat għax moħħkom tfettqu fuq l-irqaqat tal-ortografija u donkom ma tridux tammettu li l-isfida hi ħafna akbar milli hi. U l-indifferenza ġġib l-għajb fuqkom.
L-Malta tal-lum u ta' għada. Kont il-warda tad-dinja u sirt bħal miżbla. Minn kull xorta ta' qżież dieħel ġo fik. Inti tilqa' u tifraħ, mara belha, u d-dinja tidħaq bik. Fejn hu l-għaqal ta' rġiel? Fejn hi tan-nisa l-mistħija fil-ħars, fil-kliem, fil-lbies? X'sar minna l-warda ta' ġbubija, aj, għada, kollox irmejt bla qies, għax ruħek mardet mingħajr ebda rażan, is-sehem barrani dieħel ġol-ibliet, u ż-żgħażagħ tiegħek jixorbuh u jiskru, jitkasbru bid-dnubiet, u s-sehem joktor u jiġri u miexja l-pesta firħula wkoll u jmut quddiemha s-sliem. Ma fadallek lil ħadd min jilqa' l-ħsara, għax ma baqax ħlief kliem. U qalbek birdet, għax m'għadhiex issaħħnek dik l-hemna mqaddsa li fil-jum tal-hemm kisret l-għodda tal-għira u fuq Sant Iermu kitbet storja bid-demm u rebħet għadu li ħadd ma kien rebaħ, inti kollox niġġiżt, djar u triqat. Sa fis-satra tal-knisja ddaħħal miegħek il-kesħa tal-fruwat. O, meta jasal bit-tifkira mqaddsa Settembru mbikki u fl-oqbra minsijin jitħarrek bi tnejjida twila l-għadam ta' dawk il-qalbenin! Isma' minni, tersaqx bit-tifħir f'ommok, bir-rant f'idejk quddiem il-monument! Jiena ngħidulek, gidba sar tifħirek, u gidba l-monument. Għax jiena rajthom lil missirijietna, erwieħ ħosbiena jduru mal-iswar, ħarsthom miksura, marbutin dirgħajhom fuq iżdra tal-azzar. Ifittxu, ifittxu l-wirt li ħallew huma. U jxenglu rashom għax ma raw himkien. U reġgħu niżlu ġo qabarhom hiemda bħal min tilef iż-żmien. Malta, jekk għadu ma nkitebx fis-sema għalik il-ħaqq li mess lil Babilon, arġa' lura fi triqtek, min ifejqek jistenniek ġo Sijon.
Duncan, Sfortunatament il-ħin jgħad jagħfas, imma quddiem dawn l-isfidi li għandna, x'messaġġ tixtieq li tgħaddilna?
L-istess twissija li tajtkom fil-vrus tal-poeżija lil Malta tal-lum u ta' għada. Hu, kemm kelli raġun nikteb dawk il-versi profetiċi! Qatt tinsew li l-isbaħ u l-aqwa sinjal tagħna l-Maltin huwa billi nużaw il-Malti, bejnietna qabel xejn, u għaliex le, anke mal-barranin.
Il-għanja tal-sin Malti. X'jimpurtani jekk hux Feniċju, jekk hux Għarbi jew Latin, jekk hux Aħrax, jekk hux ħelu, dan l-ilsien tagħna l-Maltin. U x'inhu dan Alla tana, il-Muftiħ tal-qalb u l-ħsieb, Bih nitolbu ħajr is-sema, bih nitkellmu mal-iħbieb. Tgħallimnieh fuq sider ommna, kiber magħna fl-ewwel snin, sfiq intiseġ ma' ġrajjietna fl-isbaħ ħolma tal-għoxrin. Min illum nimmela lili jekk inħobb lil dan l-ilsien li ta' ħajti jaf il-bini sa mit-tefa' tas-sisien. Malti, O Malti, int biss ilsieni, l-ilsna l-oħra barranin. Int tagħżilna mill-ġnus l-oħra, bik tingħaraf il-Maltin. Bosta drabi qalb il-gewġa ta' bliet kbar li mort inżur, waqt li ħsiebi kien imsaħħar fuq il-ġmiel hemmhekk miġbur, Smajt imlissna l-kelma tiegħek u jien dort bla telf ta' żmien, għax għaraft li kienu ħuti dawk li tkellmu b'dak l-ilsien. U mal-kelma ntisġet f'moħħi xbieha ħelwa kollha dawl, int ja Malta, l-art ħanina, l-art imbierka minn San Pawl. U minn hemm ħafif bħal berqa fuq it-triq taż-żminijiet ġera ħsiebi u smajtek tidwi mat-taħbita tal-ġrajjiet. Għaliex int bħal balluta li ġol-blat tefgħet l-għeruq, iħabbtuha silġ u rwiefen ta' riħ isfel, ta' riħ fuq, iżda dejjem tibqa' sħiħa għalkemm tinża minn xi dliel u tistenna l-jum li tarġa' ta' xu xita turi l-ġmiel.

Ġifieri, kontra qalbi konna nieqfu hawnhekk. Kien tassew unur għalija, unur għalina lkoll li jogħġbok tilqa' l-istedina tagħna biex nerġgħu nisimgħu leħnek fostna mill-ġdid. Sinjuri, nistieden issa lil Charles Coledo, poeta veteran li tul is-snin baqa' jħabrek fi ħdan il-Kumitat Festi Nazzjonali u fi fkira ta' kull sena u fi ġieħ Dun Karlu. Sunet mill-isbaħ u se jkun qed jinstema' għall-ewwel darba, L-għanja mill-qabar tidbi.
Eċċellenza, nur pjaċir narak. Lan jagħmel qabar tidwi. Qabar aziz, li qed terfa' l-ġisem ta' saċerdot, wild den tal-art Maltija. Ressaqna biex fuq sidrek, fuq ġeblek, nimħu l-isem li qrajna żgħar taħt l-ewwel poeżija. Dewwaqna l-għana tal-poeta ewlieni nirefgħu lsienna mit-tmaqdir barrani. Fakkar li moqdi llum u fil-ġejjieni saħħaħ ir-rieda ta' min hu beżgħani. Għaddew is-snin. Il-fdal ġbart qed jaqa'. Fit-trab iddub il-qalb, tintemm kull ħajja. Mal-ħsieb tal-moħħ maġrum il-qalb għad baqa' minqux bi frux tad-deheb fi ktieb il-ġrajja. Il-ġisem mill. Magħruh Dunkarn, tħalliet issemma ilsien pajjiż bl-isbaħ għanjiet.
Nixtieq nibda billi nsellem lil dawk kollha preżenti hawn fil-Palazz ta' San Anton għal din is-serata kommemorattiva annwali f'ġieħ il-poeta nazzjonali tagħna Dun Karm Psaila. Jiena u nsegwi n-nisġa kommemorattiva imżewqa b'numru sabiħ ta' siltiet. Jiena u nsegwi n-nisġa kommemorattiva, imżewqa b'numru sabiħ ta' siltiet minn sunetti u poeżiji patrijottiċi ta' Dun Karm, ma stajtx ma nirriflettix fuq dak li Dun Karm jixtieq, jew seta' jixtieq jgħidilna kieku kien magħna llum. X'messaġġ għandu, jew jista' jkollu għalina Dun Karm f'dawn iż-żminijiet? Fil-versi ta' Dun Karm, magħżula biex jiġu animati f'din is-serata, niltaqgħu ma' diversi patrijotti Maltin, li għalkemm ta' ħsieb filosofiku, politiku u reliġjuż differenti, kollha għandhom fil komuni, il-fil patrijottiku mnebbaħ mill-imħabba għal Malta. Dun Karm jirrikonoxxi f'dawn il-personaġġi s-sinteżi tal-patrijottiżmu Malti. Iżda f'din is-sintiżi wkoll għandna nilhmmu ż-żarrija ta' patrijottiżmu li għandu jixprunana wlkoll biex immorru saħansitra kontra l-kurrent, kontra dak kollu illi joħnoq kull bidla. skrutinju, kritika u azzjoni neċessarji jekk verament nemmnu f'Malta aħjar, Malta li tmur lil hinn miż-żewġ kampijiet ta' aħna u huma. Malta li tfittex li tgħaqqad lil uliedha naturali u wkoll uliedha adottivi f'ponn wieħed. Hekk kif fi ftit tal-ġimgħat oħra pajjiżna jkun qiegħed jiċċelebra l-50 sena ta' Malta Repubblika, wara li ftit tal-ġimgħat ilu ċċelebrajna s-60 anniversarju ta' Malta indipendenti, tajjeb li dan ukoll ikun mument fejn ilkoll flimkien nerġgħu nħarsu mill-qrib lejn dak kollu li jgħaqqadna. lejn dak kollu li jiddistingwina u li jagħmilna min aħna. Tajjeb li din is-serata ma tkunx biss kommemorazzjoni tal-poeta nazzjonali tagħna, iżda tkun ukoll serata formattiva għalina, għal dak li aħna, għal dak li naspiraw li nkunu. Hemm bżonn li nkunu kritiċi u pragmatiċi. Li nkunu kritiċi dwar min aħna llum. Li nkunu kritiċi ta' min u fejn għandna nkunu bħala ġens jew nazzjon u xi kwalità ta' mħabba 'l pajjiżna tixprunana. Li nkunu kritiċi ta' min nistgħu nkunu fil-futur bħala Maltin, bħala poplu bi storja millenarja. L-isfidi li għandna quddiemha l-identità Maltija mhumiex ftit. Hemm l-isfida tal-abjent u l-paesaġġ naturali Malti mifni mill-iżvilupp li spiss ma jikkontribwix għal kwalità ta' ħajja aħjar. Hemm l-isfidi tal-multikulturaliżmu, id-diversità għanja li iżda din m'għandha qatt toħnoq ilsienna, l-ilsien Malti. Iżda biex dawn l-isfidi negħlbuhom, irid ikollna sens ta' patrijottiżmu profond u kritiku. Dak biss jista' jgħinna, u mhux ftit biex dawn l-isfidi aħna nirbħuhom. Irridu nkunu viżjonarji. Il-messaġġ jew stedina li nħoss li għandu Dun Karma għalina llum hi li nsenslu damma ta' patrijottiżmu kritiku Malti f'kontinwità bejn il-passat, il-preżent u nħarsu lejn il-futur b'għan wieħed u wieħed ewlieni, li nkunu poplu aħjar, kburi bil-kisbiet ġejjin minn fejn ġejjin u għamilhom min għamilhom, u li nħarsu b'fiduċja u impenn lejn il-ġejjieni li għandu jkun tagħna lkoll. Għaliex din l-omm li tatna isimha ma jixirqilha xejn inqas minn dan. Jien nirringrazzjakom u grazzi talli ġejtu hawn numerużi llejla. Eċċellenza, nirringrazzjawk ħafna għad-diskors tiegħek illejla. Sinjuri, wasalna fit-tmiem ta'. Mare, jkolli ngħid, kemm fil-ħaqq kienet esperjenza unika għalija u nittama li daqstant ieħor kienet għalikom. Eċċellenza, f'isem il-Kumitat Festi Nazzjonali fi ħdan Festivals Malta u l-Akkademja tal-Malti, mill-ġdid nirringrazzjawk ħafna talli għoġbok tospitana hawnhekk fil-Palazz ta' Sant'Anton, Tħa snin ta' qabel kkommemorajna lill-poeta nazzjonali Min Zuhajr lil kull min ta sehmu, Joseph Galea, Antonella Galea Freda, lill-Maestro Dominic Galea u l-kantanta Francesca Pezzina, lis-Sinjuri Paul Valletta, Kenneth Catania, Aaron Paċ, Vince Kirkop u lil Dottor Sandro Debono u lill-uffiċjali kollha u l-ħaddiema kollha fl-Uffiċċju tal-President. Issa, kif għaltilna diġà l-Eċċellenza tagħha l-President, dwar dan il-Jum Malti, nistennukom tingħaqdu magħna għal riċeviment ċkejken. Grazzi u lejla tajba.